Ырӑкаҫ хаклӑ радио итлекенӗмӗрсемӗр. Паян 2019 ҫулхи раштав уйӑхӗн тӑваттӑмӗшӗ Таллин чӑвашла калаҫать. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня 4 декабря 2019 года. Таллин говорит по-чувашски. Хаклӑ ентешӗмӗрсемӗр, тӑванӑмӑрсемӗр, чун валли ҫывӑх ҫыннӑмӑрсемӗр тата эсир те пире тимлесе итлекенӗмӗрсемӗр, пурне те чун-чӗререн ҫак уйӑхра ҫывхаракан Ҫӗнӗ ҫул уявӗсен ячӗпе хӗрӳллӗн саламлатпӑр. Эсир асӑрхаса ӗлкӗрейнӗ пуль ӗнтӗ, кӗрхи кунсем иртсе кайрӗҫ, каллех хӗл кунӗсем ҫитсе тӑчӗҫ, каллех пирӗн чун-чӗререн савӑнтармалла, хумхантарса тӑракан уявсем ял умне ҫитсе тӑраҫҫӗ. Пирӗн ҫуртсене кӗрсе, капӑрлатса, ача-пӑчана хӗпӗртеттерсе, чӗрисене кӑлт-калт сиктерсе каллах ҫӗнӗ ҫул пирӗн паталла васкать. Паллах, эпир те ӗнтӗ тахҫанах ӑшталанатпӑр та айккинче юлмастпӑр. Пурне те хатӗрлесе ӗлкӗрмелле-ҫке-ха. Ҫӗнӗ ҫулта пурне те ырлӑх-сывлӑх, телей, яваплӑх, сӑваплӑх сунатпӑр. Сирӗн ҫемйӗрсенче телейлӗ ача шӑв-шавӗ кӗрлетӗр, чӗресене ӑшӑ туйӑмсем хумхантарччӑр. Пӗр-пӗрне тӗреклеме вӑй-хал ҫитерӗр, пурнӑҫа юратӑр, уҫӑ чунпа пӗтӗм ҫӗнӗлӗхсене кӗтсе илӗр.

Прощайте обиды, и пусть ваши сердца тоже всегда будут открыты для всех, кто нуждается в вашей поддержке. Паянхи кӑларӑмра эпир кӗскен гына Ҫӗнӗ ҫул кунӗсем пирӗн халӑхшӑн авалтанпа паянхи кунсене ҫитичченех мӗн пӗлтерӗшлӗ пулнине каласа паратпӑр, йӑла-йӗркесене аса илетпӗр. Пирӗн халӑхӑн авалхи несӗлӗсем Ҫӗнӗ ҫул пуҫламӑшӗнче кӑшарнее мӗнле кӗтсе илетӗн тата ирттеретӗн, ҫулталӑк та ҫаплах иртет Ҫывхаракан уяв кунӗсене шута илсе эпир кӗвӗ, семя итлесе киленӗпӗр. Юрӑҫсен пултарулӑхӗсен усӑ курса чунсене ҫемҫетӗпӗр. Мы вам напоминаем, с какими поверьями

Сурхури авалхи чӑваш уявӗ. Ӗлӗкрех ӑна кун ӳсми пуҫласан ирттернӗ. Сурхури ытларах яш-кӗрӗм ача-пӑча хутшӑннӑ. Сурхури ирттерме ятарласа пӗр киле суйласа илнӗ те вара уява пуҫтарӑннӑ. Килтен киле ҫӳресе пуҫтарнӑ апат-ҫимӗҫрен, сӑраран, тӗрлӗ апатран сӗтелҫи майланӑ. Ӗмӗрсем тӑрӑшшӗпе чӑваш халӑхӗ сӑнавҫӑсемпе ӗненӳсем пуҫтарса ҫитернӗ. Вӗсем тӑрӑх этем ҫут ҫанталӑка сӑнанӑ. Эпир сире хӑш-хӑшӗсемпе паллаштарас тетпӗр. Сурхури кун шултрах тӑман ҫусан тепӗр ҫул мӑйӑр нумай пулать теҫҫӗ. Сурхури кун хутӑр хутӑрсан кантӑр вӑрӑм пулать теҫҫӗ. Сурхури сӑра тунӑ чух

Чӑваш йӑли-йӗркине кӗрекен уяв. Сурхури ярӑмӗн пӗр каҫӗ. Хальхи вӑхӑтра вӑл Ҫӗнӗ ҫул кӗтсе илнӗ вӑхӑта лекет. Кӑрлачӑн пӗрремӗш эрнине. Нартуканра Сурхурипе Вирӗмри пекех авалхи ҫарпа хурал ӗҫӗсем паллисем Палӑрса тӑраҫҫӗ. Нӑртукана хӗлтурханӗ ертсе пырать теҫҫӗ. Вӑл шӗвӗр тӑрӑллӑ калпак тӑхӑннӑ, сӑхманӗ кӑвак, аллинче хӗвеллӗ туя тытса пырать. Ун хыҫҫӑн юрпикепе ҫӑлачи е катемпи пыраҫҫӗ. Урам тӑрӑх ҫӳреҫҫӗ вӗсем нӑртукан сӑввисем каласа. Нӑртукан уявӗ ҫулла хӑпартнӑ ҫуртра пулать. Нӑртуканра шӳт, юрӑ, валту, камит нумай пулать. Кӗвӗ уява пуҫланӑ чухне кӗвӗлеҫҫӗ, юрлаҫҫӗ. Нӑртукан уявӗнче хӗрсем юмӑҫ пӑхаҫҫӗ пысӑк савӑта ярса тӗрӗс ҫӗрсемпе суя ҫӗрӗсене шыраса шыраса телее пурнӑҫ хӗвелне пӗлме ӑнтӑлаҫҫӗ. Нардуган хальхи вӑхӑтра ытти-хӗлли уявсемпе пӑтрашса пӗтнӗ. Чӑваш халӑх сайчӗ кӑларнӑ кунталӑкра эпир кун уява Ҫӗнӗ ҫул умӗнчи эрне кун вӑрӑмланма пуҫланӑ вӑхӑтра уявлама сӗнетпӗр. Уява тӗллӗн-тӗллӗн кӑшарнипе пӑтраштарни те тӗл пулать. Нардуган, нардӑван

Кӑшарни Сурхури уявӗн шутне килекен эрне. Ӑна кӑшарни эрни раштавран кӑрлач ҫиччӗмӗшӗнчен пуҫласа шыва кӗртнӗ уявчченех кӑрлач вунта вунтӑххӑрмӗштен уявланӑ. Ку уява тӗрлӗ вырӑнта Тӗрлӗрен паллӑ тунӑ. Хӑш-пӗр тӑрӑхсенче ҫак эрнене Нӑртукан тесе те палӑртнӑ. Ҫак кӑшарни ят ӑҫтан пулса кайни пирӗн патӗнче тӗрлӗрен калаҫаҫҫӗ. Пӗрисем вырӑссенчен кӗнӗ теҫҫӗ крещение сӑмахран, теприсен унӑн тымарӗ авалтанпах пулса кайнине палӑртаҫҫӗ. Чӑвашла хӗл тутарни кыш пулнине шута илсен уяв ячӗ хӗл эрни пек ӑнланма пулать. Теприсем кӗш, кайӑк эрни сӑмахсенчен пулса кайнӑ тесе те шутлаҫҫӗ. Вӑл эрнере Имеш кайӑк-кӗшӗке тӑрантарнӑ. Хӗр сари умӗн хӗрсем пӗркун маларах пухӑнса сӑра вӗретнӗ, кукӑль пӗҫернӗ. Каҫхи вара пӳрте пӗчӗккисенчен пуҫласа асли таранах пуҫланӑ. Сӑрипе те кукӑльне те чи малтанах аслисене Ас тивтернӗ, ҫамрӑксене телейпе пил суннӑ хыҫҫӑн аслисем килӗсене саланнӑ, яшсемпе хӗрсем вара ҫӗрӗпех савӑннӑ, юрланӑ, ташланӑ, такмаксем каланӑ. Кӑшарни местами крещенке, праздник новогоднего цикла. Праздновался чувашской молодежью от Рождества, Раштав до крещения. После введения христианства совпал с русскими святками и крещением.

Ҫакӑнпа эпир хамӑрӑн юптарӑва вӗҫлетпӗр. Сирӗнпе малашне те тӗл пуласса шанса уйрӑлатпӑр. Эсир пире ахаль чухнехи пекех хӑнӑхнӑ вӑхӑтра итлеме пултаратӑр. Кӑларӑма хатӗрлекенӗсем Ираида Захарова тата Ингрид Янс сасӑ режиссерӗ, ертсе пыраканӗ Ираида Захарова. На этом мы с вами прощаемся. Следующую передачу вы сможете послушать